ku ri sweswiwani vanhu va le ku rhandzeni ka vunanga lebyi byi nga na switori vanhu va lava ti-lyrics ka music wa xitsonga right now ku trenda um story than ti-beat you can actually come up with the best beat ka album mara kuma ku swi vanhu va nga swi tsakeli not because it's bad it's just because people want the story behind the beat because i can tell you now ni vanhu vo tala loko prince ranga na humesa album va lava ku twa ku i ta hlamula ku yini ngopfungopfu loko i langute album ya xongi rhangani va lava ku twa ku i hlamurini na avuxeni maxaka ndhawu to ku hambanahambana vito ra mina hi mina mandla le gera gingirikani wa ka maxavani khisa swinene kumbe mi joyinile hale ka nkanelo wa gingirikani um kha hi famba swin'we kha hi dyelela ka nkanelo wa gingirikani hi vunanga bya xitsonga namuntlha hi mi tisela vunanga lebyi taku hi prince rangani kha ku vavavum hi twa ku ri i va hi khomele yini prince rangani ka lembi leriwani loko ku vavavum a leswi teku album ya munghana ya prince rangani leyiwani

because ku na ti-account timbirhi sweswiwani leti ni ti vonaka ku nga ri ti le ku fambeni in parallel a ni swi tivi ku ri what is happening there or ku lava ku cinciwa facebook a ni swi tivi prince rangani hi byeleni mi cince facebook na because ku na account leyi nge prince rangani r s a then ku na prince rangani the producer mi ni tiva leyi ya prince rangani the producer leyi ni nga ni nga munghana na prince rangani kona ka facebook I think loko ni cheka la ka ka ti-cover ta vona la va va va tsarisele ra Prince Rhangani RSA yes ka Facebook i va ku Instagram va ku Prince Rhangani the producer eh then um hi le ka Instagram run lani then ku na leya Rhangani music at gmail.com a ni swi tivi ku ri va cince va cince eh, va cince ti-facebook na kumbe vo lava ku cinca ti-facebook ni vona mbele swa manigeria la eh, hosi prince rangani eh, i hosi mhinga na okay famba na mani la famba na general musica

ha swi tiva la, la lomu tifleteni lomu hi nga renta renta kona lomu ya spacini lomuyani ku na tinghoma tin'wana leti ta tlangiwaka hi vuma 3 4 am early midnight eh ingoma yin'wana yo pfuxa na makhelwani liya ni swi tiku yona le pris rangani a vulaka yona la na va pfuka makhe va saka n'wina okay a ni swi tivi i ku mihleketa mi ni tsutsume ngopfu guys yi tsutsume ngopfu hi cine na makhelwani lava va nga va nga tshama lomuya um hi na hi tshama ku lomuya a tizodzweni

ve ri makhelwani a mi le ku lorheni ni mo swi twisa swona xi lo fika rhangani ku busy ku busy ku na madala ku busy ngopfu n'wana ma nika nika a ni ku nika hayi hayi wa ta ku humesa xitsonga tina ti ti na tinhlamuselo ta tona loko wo tiyingisela nga tiyingiselanga kahle nga zi twa swilo laha mi ni twa swin'wana guys mi ta ti khomela ma yi streama eh, ngoma leyi ngoma leyiwani ka ka ti-spotify na ti-online stores ti kona Eh, veri vachira na makhelwani lawa Mm, a ni swi- katsa na xingomana wa wu twa ndzi humba guys music wa xitsonga wu tele ngopfu swi tinhlamuselo to talatala mina leswi ni swi twaka hi swin'wana swi- leswi maybe maybe na n'wina mi nga swi twangi kumbe leswi mi swi twaka na n'wina a hi swi tivi hi ta twanana hi ta vulavula hi album a hi tweni a hi hi xitsonga hi ku ahe hi na matsonga hi ku ahe hi xitsonga hi guys you have to understand phemina no sungula ku twa album leyi kwala na n'wina a a- a ni za ni yi twa yo huma ni vheta ni yingisela sa sweswi i'm listening to this to the album I'm just listening to the album. Manza nito nchumu. So I'm doing nchumu. Voice leyiwani yi twa hi nga ri ya joe shirman mara a hi ya joe shirman honestly speaking yi twa nga ri voice ya Joe Shirimani and and and munhu langa loko ri ke ni yena prince ranga ni nga swi endla 100% 100% kudos because that this song sounds like yi lava Joe Shirimani andla sweswiya mara a yi Joe Shirimani la yinga a yimbela swilo leswi guys mi mi mi nga mi nga ni kanetela handle machangana ya ah, machangana ya it's him it's prince ranga na yimbela swilo leswiyana hi i swi endla hi yexe papa peni va peni peni papa peni va yeah because sine rona ba ba featuring ne smatlala na general musica i think ba tirhe ngo na na general la ka album leyiwani

chris a nga ni tirhile ka album leyi no honestly speaking na swi tiva hi ta vulavula hi album leyi ni la ku vulavula hi yona ndzi nge za chaya a hi tweni ku a hi tleli fast fast fast e album leyiwani yi ndliwe na ti-tracks ta 12 a ti lehangi i tlusa hi ku hava ti-remix lawani a hi tleli yo nga ri ni ta batlanyuku mosken mina laha okay okay okay okay va lava ku ya va tenga mundzuku nampundzu ri xile i ve le tigigini um va ta fika va holosiwa swa bona mpundzu hi mhani va le muntini okay mina na hindza na hindza ta ni tsakisa simetwana n'wamanyikanyika n'wana wa manyikanyika a ni ku nyika n'wana wa manyikanyika nyika

swa twala ku swi ya kwini tibit ti kona ti le ku nandziheni simu letiwani la ku vulavula hi album leyiwani mara le ku hatla ni hindzaka matleke ku ri track number six leyiwani tinsimu ku fambela na mabyala leswi mara a swi to ku a vuli matleke ma straight ne ah swi tele swi vulavuriwaka lawani ha na ha swi tiva heyi loko mi ze vulavula hi madeke n'wina tinkambi ta xitsonga vulavula hi mabyala kumbe mafola a swi ta ku hamvuli fole na vuli mabyala

I love this. I don't know what to call this thing. This distort sound. I like it, you know. And it looks like Prince Rangan uingi ingi ingi nsanginso ngopfu ka ka lembe lerwani sound liya ya ni tsakisa mina ni rhandza ngopfu sound yo taniya ka music wa xitsonga ni vona ku ri yena ngopfu a swi tirhisaka swilo leswiya swa ngesa sound leyi ya distortion a swi tiva what, what you call that sound mm, hayi no ku busy ngopfu a va vulavuli hi madleke lava va tiva swi vulavula ka gaza

loko u va u lava ku va honest rhangani a swa tihuwahuwa a a xi swi rhandzi rhandzi ngopfu leswiya swa tihuwahuwa rhangani a hi munhu wo tihuwa rhangani munhu munhu o tindlela ku vanhu va tsaka I wish a ku ve na ku hlavelela laha ti-Uga jealous so guys ni vulavula hi laha.

and then tsakisa hi ku ku hava ti-slow jam ka ka album leyi hu thank god jesus christ hu we are saved from the slow jam disease or whatever it's called oh, we are back to nzumba now

isn't it supposed to be a remix or something like that a va fanele va ndle remix once hi ku risimu leri ri chaya ku fana na vavavum track number one leriwani track number nine ku na twelve tracks lawa a fanele va ndle va voe vo fika ku remix once because it's still featuring general musica

and i feel like just because ku va joe shirimani la i feel like this part i part ya joe shirimani hi ku ya hi mayimbele leswi even na leswi rhanga na nga swi arrangisa swona swi fita ku va ku na joe shirimani voice laya hi voice liya ya yena if a kha nghenelela the way a nghenerisaka swona and then a no sola hi ku ku lava ku ringeta ku ku discredita prince rangani because prince rangani tirhe ngopfu ka album leyi guys let's be honest um i'll talk about it mara ni twi nga ri laha honestly speaking a ku fanele ku ku ve na voice leya ya ya original leya a yi fanele yi nghene laha ya ya joe because leswi va va tirhisaka swona or even mr post or even mapele for for example it could have been a nice collab for to put that voice with that kind of a mayimbelela ma mo gajela ma kha ma nghenelela

Tingisela beat leyi. Kokwa wa susa leswiya. Okay, va susa swilo leswi mina swi rhandzaka leswi. This part leyi swo That thing adds a lot of spice. Listen to it. If, if, if, if, even that

but not in that richness. leswaku simu leri a ri ta va ri ve na opportunity leyi ya ku ri va ri wela ka xitayele lexa xa vo xa vo salani the producer ri wela ka xitayele lexa xa vo slicker xitayele lexa xa va dj celzo you know um

Um, you guys will go and listen to it. okay. Okay, okay, I get it. Okay, I get it. I get it. I get it. Okay, I get it. I get it. Prince Angani, I get it. Let me go back to

when he created this album it looks like i tirhe a nga tirhangi na vona vanhu lava tirhaka na vona minkarhi yo tala loko hi languta va pongo album you know ta album leta taku hela helaku leta i tirhe na joe shiriman and ti twala a twala kahle swinene in terms of um, arrangement yes i feel like arrangement ya prince rangani this time around

kuma ku ku na leswa swa ku ku yimbeleriwa verse then ku hlavelela ku hlwela ku va na like maybe four bars before ku ku nghena and usually ku fanele ku vhe ku after the the chord the verse ku nghena ku hlavelela swi swi nga nyikani too much of a break swi endla ku risimu ri ri hangalaka i feel like lyrically okay not really lyrically arrangement wise for voices like the the, the marito leswi ma nga paketerisa swona the the verses swi hangalakini a swi a swi it's not compact yeah i think that's the that's the word like i, I loko ni kha ni swi yingisela ni twi nga ri everything is is like swi hangalakini a swi compact this album needed to be compact compact yi pfuna ku risimu ri ri nga bori ene ri nga ti ri dina vanhu ne ti-beats leti a nga ti ndlala prince angani it's very magnificent 100 percent but ti-arrangement ta ta ti-verses leswi va nga swi yimbirisa swona swi ka swi hangalaka number two things that did not work He, um, okay, yeah, maybe let me let mention it. Kuba, uh, uh, but people people have a choice to work with whoever they want to work with, ne? But I feel like uh, look at na na na Dr. Joshua man, it could have, it would have been different because atabang funini kuba uh, uh, uh, am a ndla leswi a ni swi vulaka the previous point ya compactness ku ri swilo swi nga swi nga hangalaki swi va na arrangement ya yo vupfa like raw like this this thing is good but it's it's shangalakini and and this is the point point leyi a yi takalini vulavulaka yona ku lava ku vona joe shirman it will have helped kumbe mr post because mr post in terms of arrangement he's very good he's very very good wa swi tiva ku ri what works what doesn't work and then so ku va prisangana a tirhe maybe na ti-yes man ka this album swi swi swi compromise album leyiwa number three um leswi ni nga swi loko ni yingisele swilo leswiwani i ku Prince Angani is funny that he actually went and sing that part leya i fanele yimbele Joe hi voice ya Joe Shirimani that's what he did got most of the songs ne But I feel like because now, and this is the part, lyrics. So this this album doesn't have a lot of lyrics. The tinghoma letiwa to tala a ti na marito mo tala in terms of uh, ku yimbelela like what is the story and story xi sungula kwini xi helela kwini the climax and xi helela kwini sweswo sweswo xitori xa xa tinsimu letiwani maybe mhaka ku swi swo tala swi hangalakini so swi twale nga ri a ku na ku continuity leyi nga kona ka ka ka ka switori switori leswi nga laha swi i songwriting kahle kahle i feel like is a is part of songwriting rather than not even arrangement like songwriting yi ve yi vaba and i think that's

the way ti nga paketerisa swona swi hangalakini then swi tlhela swi endla ku na ku a ku na ti-lyrics to tala leti ti nga kona like what is the story what story are you telling about the song you know swi fika swi swi va compromised swi compromise album swilo leswiya and it's unfortunate which may be part of maybe my fourth point ku ri sweswiwani vanhu va le ku rhandzeni ka vunanga lebyi byi nga na switori vanhu va lava ti-lyrics ka music wa xitsonga right now ku trenda um story than ti-beat you can actually come up with the best beat ka album mari kuma ku swi vanhu va nga swi tsakeli not because it's bad it's just because people want the story behind the beat because music ku tsakisa ngopfu loko u fika u u endla beat then now you find the right story for the beat what story are you telling so th this comes to the songwriting you know it's compromised because uh, the stories are not there ko ko twala ku ri kutsakweni which is which i'll talk about later uh, uh, maybe this is what this is the sort of a posture leyi prince rangana nga chuza yona for this album for, for reasons we don't know ku va na risimu rin'we ntsene leri ri nga na vuprince rhangani luwa hi n'wi tivaku lera ra i think this is the song lera ra ra ra swi vulavula swa ka gaza ne um ya swilo lava swa ka gaza wa u twa no tiliwa prince rhangani all those things laha swa swi swi twala nga ri he want to tell a story about this song leswi hi nga n'wi toloverisa swona prince rhangani so swilo swi vulavula swa ka gaza is is is one song leyi a yi ta rizoni yi ta ngopfu na vanhu na vatsonga loko ku va na tinsimu to tala ngopfu leti with the same beats ne mara ku ndliwe switori swo swo fana na leswi vanhu va ka gaza va rhandza swicele guys unfortunately va rhandza swicele ngopfungopfu ka music lowa wa va prince rhangani joe shrimani mr post ben mayengani that music lowa wa ndzumba vanhu va ti rhandzela swicele va lava ku twa ku we i ri yini marito they don't care about the beats unfortunately this is the we are living in a different era

Um, yeah, it's quite unfortunate. Um, ti-feature ta general musica is good because ri tisa voice ya mahlehleletli leyi kuma ku a hi swi a hi nga swi expectangi so it sounds different you know mara in terms of uh, leswi a ri nga swilo swa arrangement you know you know it's it's it it it it's bringing the album down what worked in the album i ku this what worked about the album the album Yi create-e ti-beat to saseka to nandziha swinene to cinisa ti-beat leti nga ndlula ta cinisa guys ku ngo ho va na hi sweswiya ni nga swi vula swa laha na laha ku ri loko ku va ku hlanganisiwa marito mo karhi swi swi dyeliwa because music creation yi tsakisa loko ku i endle beat kumbe i endla beat then you find a story that is going to match the beat that is where the music it gets interesting.

ka gaza ra hina va tirha hi ndlela swicela so unfortunately and the prince rangani is not in that face kumbe a nga le ka a nga le ka stage lexi xona lexi xa swicela a nga la ku vulavula hi swicele he's trying to just stay away from swicele i tibyele ku i lava ku endla music wo cinisa because probably he's in a happy space and he want to reflect his current state of mind which is happiness and vanhu va ka gaza va ti rhandzela swicele unfortunately so swi nga endla kuma swi fika swi compromise ku vanhu va nga swi landzeleli leswi swa nga swi endla swo nandziha swinene because of that vanhu va ti rhandzela swicele so swicele a swi kona ka album leyiwa it's so funny that hi mhaka ku hava xicele then swi endlaku album yi va compromise it's actually a very funny funny funny comment i have ever made it's just an observation that's it's an observation i've made ku ri va ti rhandzela swona swicele va lava va lava if ki i hlamula hlamula swilo if ki bifa bifa not really ku bifa much I can tell you now ni vanhu vo tala loko prince ranga na humesa album va lava ku twa ku i ta hlamula ku yini ngopfungopfu loko i langute album ya xongi rhangani va lava ku va lava ku twa ku i hlamurini na se xi kuma ku hlanga prince a nga na xi hlamulangi a xi hlamulangi xi ri xi chava swi vulavula swivulavula swa ka gaza xi ri kuzekeni xi yo hwi vhele prince rangani honestly speaking lava vanhu lava tivaka prince rangani a hi munhu wa tihuwa eish guys i munhu un'wana guys yo yo yo yo that guy shem god bless him so because of that unfortunately swi endla ku swi compromise album ya yena because

tinsimu ta to tseketsela to to bifa to to to khovolela vanhu va rhandza sweswiya ku khovolela makhelwani ku tseketsela makhelwani um ku bombisela vanhu va la tinsimu to to bombisela vanhu um sweswiwani swi jikile vutomi byi jiki swo swi taniya va va va va rhandza swilo swo taniya laha swa ku hi fika hi cinacina vo ti nga ri a swi bi vanhu va ta ku a swi bi swilo leswiwani. i can i can i can bet with my fat ass va ta ku a swi a swilo leswiwa a swi bi vanhu ene mi ni twa tiba tibit leti nga ndlwa laha and if that vavavum song teka ah these are great songs but unfortunately beat making 100% it could have it could have been better

that is going to work, you know, than to just rely on the dancing. We are, I'm in a happy space, fine. But at the same time, people are not every, you can, you, you, you as an artist could be in a happy space we nga va yi ri ka ndhawu ya kahle yo tsaka yo ya ku yi tsakile yi lava ku celebrate yi lava ku tsaka na vanhu mara not everybody is on that space van'wana va le ku holweni makhelwani van'wana va le ku bombiseleni na vamakhelwani van'wana va le ku bombiseleni na vanghana van'wani va tshikiwini van'wani va va va va ndliwe yini swa ku vutomi swi switoritori swa vutomi swi tele leswi a swi ta va swi tirhisiwini ka album leyiwani to push the album.

And and another thing ku hi tolovele and I can blame Ben Mayengana Solumakam G1 for this thing because of the fact that they they oversing they sing and from verse 1 from minute number 1 to minute number 3 minutes or 4 4 minutes and 5 minutes and a half risimu ri yimbele ra 5 minutes yi nga swi twanga ku ri helini kasi ri kasi a ku ri 5 minutes mina ri ya because they were singing all the time so over singing ri ndle kwihi swi ndle kwihi na hi tolovela swa over singing hi tolovela ku munhu hi fanele a dzumba kha yimbelela until yes ku va na ti-break here and there mi nghena mafon'we ri cinca then come back to singing so because prince doesn't do that

verse then ku va ku yima then ku nghena lero hlavelela then yima so swa swi endla ku risimu ri hangalaka in terms of the lyrical content swi endleka ri hu va hava um ti-lyrics ku ri ku ti kona ti yo hangalaka eish it's, it's interesting how people listen to music hey, eh, these days u nga endla swilo i twe nga ri i swibini mara kuma ku Hikuva mapakelelo ya wena arrangement ya wena yi fika yi endla swilo leswi a wu a wu swi ndle kahle leswi ndla hi nga ri swi swi hangalakile um eish ta kwata n'wi prince a nga xi vona video leyi mara hey guys let's be honest guys i love prince rangani he knows that um i also love this album i'll be dancing to it myself

hayi cina makhelwana hayi okay moyiba aheke lava phati leya
papa peni va peni peni
It sounds like a song that I know. somewhere i don't know kumbe xinona mr post va ben mangani va joe xirimani va kha a hi a hi a hi swi tivi guys loko ri mina le geren khani ku ekesdors ku tshilikile nyora am test nto to ra sala mi kahle mi tiphina hi nongonoko wa hina wa nkanelo gingirikani mi nga kayeli loko mi swi kota mi nga tluli ti-advertisement subscribe ni ku mi nge za mi subscribe and also hit that notification bell ku loko hi endla show ta hina mi nga tshuki mi titimela mi nga sele ndzhaku mi nga ku hey na swivoni swa wena and also indicate the bell ku ri hey mi va kahle mi nga titimeli Club Minalegan, Kanuka X. Dorsk, Sterglinyor, I'm Thestin Totora. Salut. salut salut mi nga titimeli mi nga titimeli mbilu yanga mbilu yanga mbilu yanga